Welkom na un otro episodio di The Holistic Perspective. Awe nos tin huntu ku nos un invitado spesial. Dikon spesial? Pasobra e titulo ku e tin no ta un titulo ku nos ta mira mashá. Nos tin awe Shantide Ron huntu ku nos ku ta un Hypnotherapist. Shanti bon bini na nos espasio. Danki, danki. Nos ta kuminsá nos espasio hopi bia ku bisando kon nos ta mira e invitado den nos wowonan. Ami tin ku bisa bo Shanti ku mi tin un atmirashon pa bo. Dor ku mi konosé bo historia un tiki, kisas bo por elaborá un tiki mas over dje un djis aki, mi sa ku bo a. disidí di buska yudansa den un diptepunt di bo bida, anto bo a sana bo mes. Despues di esei transformá bo bida, anto usa e tulsnan ei pa yuda otro hende. Anto mi ta haña kos ei asina powerful. Pues eigenlijk esaki ta hiba mi tambe mes ora. Na mi promé pregunta despues ku Yitza splika kiko e ta wak ora e. mira Shanti di rond. Sí, ora ami mira Shanti, yen kos. Mi ta kòrda antes ku un entrepreneur, kamba mi tabata semper identifiká mi mes kubo, pasobra meskos ku ami, bo no ta para ketu. Bo ta purba A, A no bai, nos ta bai pa B, nos ta dal, ranka, kibra, bai C. Nos ta hasi loke. ta laga nos sinti bon, nos no ta keda niun kaminda ku nos ta sinti van esaki no ta bon pa ami. Pero den tur e añanan ku mi konosé bo, e un kos ku a impreshoná mi, anto mi ta konta tur hende di bo, ora mi bisa nan, ey bo Santiago bay sa kashantí? ta kon bo a sana bo nier. E koe ta e kos ku gewoon a keda. A impresiona mi asina tantu pasobra mi ta lesa asina tantu erover, mi ta volg asina tantu hende ku ta bisa ey e koi ta posibel, nos tin e poder. Pero pa topa un hende ku realmente a hasié, pa ami ta gewoon un mind-blowing, dos a duna mi hopi speransa. Anto tres ku un kurason hopi trankil mi ta manda tur hende bai seka bo. Anto eigenlijk ku esei mi ta kere lokual mi a bisa aki ta bai pas ku bo promé pregunta. Dus laga nos bai na e promé pregunta despues bo ta bisa nos pasá kiko bo a sinti ku lokual nos a mira ta asina bèrdat òf nò. Si. Shanti splika nos kiko a a move bo pasobra hopi bia nos ta mak mei kosnan anto nos ta keda hopi bia den e e. e ròl di víktima ei, pero kiko a pone ku bo a promé disidí ku mi ta bai buska yudansa, pasobra mi mes no por sali afó, mi ta bai buska yudansa, anto despues di esei disidí van oké mi ta bai krea un bida nobo, anto mi ta bai usa e toolsnan ku mi a siña aki pa yuda otro hendenan. Konta nos un tiki over djesei. Ok. Danki, souizou, na promé instansia danki pa e introdukshon bunita. Anto inderdat mi tabata, manera Jitse ta bisa, ègt un go-getter antes. Klopt, klopt, klopt. Anto kiko a buta ku mi ta kaminda mi ta awor e kita lètterlijk si bo yuna bo un palabra so? Malesa. Malesa a bini na mi bida Anto, si ta mi ta kere ongeveer kaba awor ki un dies aña na i, mi ta kere, si no ta importa un tiki mas. Anto mi ta kòrda mi a haña sa ku mi tabata malu, mi niggernan tabata tin un, bo ta yama ku un filtration rate, ke men ku e ta filtra solamente binti nuebe por shento di loke ta supos di filtra. Anto, ya. Tur dòkter a bisa mi ku ya nos tin ku wara te ora e niernan bira mas pió, na bintisinku, pasobra, bon, e tempunan ei esei tabata e límite universal kaminda bo tin ku bai dialisá i kambia bo nier òf bai riba lista pa bo kambia bo nier. Anto ya, mi a bira, mi a kai den un tiki un buraku emoshonal, pasobra, eigenlik m'a kai den, m'a kai den un duele. N duele di mi mes kon kon tur mi mi mi hopes and dreams nan, mi mi soño nan, mi kastel nan ku mi ta tin trahai riba nan bunita. Kon tur no ta eksistí mas esei pa ta kai outomatikamente den un un buraku, no. Bo, mi a sinta den buraku ei un par di luna, dos tres luna si mi, entonces. Gewoon e ma lanta un dia, pero esei si mi tin ku bisa e ta parti di mi sintu. Nos tur tin e un determinacion inmenso ku gewoon mi a disidí ku esaki, esaki no ta ami. No sa ta ken, meskos ku e dia ku e dòkter merikano a bisa mi, bo ta bai bebe pulchi sobrá di bo bida, bo no ta bai por hasi tal tal kos, bo no ta bai, bo bida ta. Mi ta kòrda mi sintá den e huki ei, anto mi tata ku su kasá tambe tabata tei di e kamer ei, anto mi lètterlik ora e meneer ta papia ku mi, m'a wak rònt, pa mi wak ta dik'é ta papia? Pasobra bo ta di mi ta dik'é ta papia ku ku mi no por hasi yen kos. Anyway, dus despues di esei un dia malantu anto gewoon mi di ta kla ki kos aki, mi ta kla kompletamente, kompletalente, anto. Bo a disidí ku mi ta bai kambia el e. Bo a disidí gewoon niun nier no ta drecha riba e munde ki di mi sí. Gewoon wèg, mi a kume un buki, un schrift, un papel, mi a kuminsá skibi. Ora mi kome tal kos ku mi ta sinti, mi a kuminsá midi mi preshon tantu bes pa dia, mi a kuminsá meten is weten, manera nan ta bisa na hulandes. Ok, mi a kuminsá, mi a kuminsá, mi a kuminsá. Den e promé lunanan nada no ta a pasa. Kòrda mi ta tin, mi ta tin, komo ta mi kosi? fatiga, komo ta mi kosi? Fatiga no, kansá, mi por a drumi inter dia, papu. Pasó wak minirnan no ta filtra e sanger mesun lieku di bosan. Anto, e ora ei, ki mi a hasi? M'a kuminsá kambia mi mindset. M'a kuminsá puntra mi mes dikon. M'a kuminsá puntra mi mes pakiko. Ki mi tin ku hasi? M'a keda di fokus riba e kos. E promé lunanan, di manera mi ta bisa hoy, nada no ta ta pasa. Mi ta midí, mi ta bai saka sanger, nada no ta move. Te despues, manera un sinku, seis lunanan, e kos a move un por shento. Cu ya caba ta wow. Sí. Cu ya caba ta wow. Paso no ta subi, toch? No. Ta ba, eso a ta ba. Pero e no ta di nut pa mi pasobra si mi tin un malesa, mi haya un otro nier, e ta afecta e otro nier ey tambe. Ta tempo m'a cumpra. Sí. Mi comprende? Mi ta tin cu hecht haci algo pasobra mi no a nace cune. Dus mi di, awel, mi tin cu cambi'é. Dios e horí. Tur dia bai ma planta kies mesun kos, kies mesun kos, poko poko ku un averahe di kuater pa sinku por shento pa aña, m'a logra subi e nirnan, ku awor aki mi tin mas ku sesenta i sinku por shento. Ken ba bai di binti i sinku pa sesenta i piko? Binti i nuebe. Binti i nuebe, berat. So binti i sinku lo bo mester a kuminsá dialisá. Si. Dus di binti i nuebe b'a subié bai sesenta i piko. Si. Wow. Keta loke nos ta yama ita determinashon. Si. Pero mi ta mane un pitbull, hasta den negoshi tambe, ta ora mi ta mi ta bes ta sing ke ora mi ta laga los, kual no ta no ta pa tur kos, tur kos ta sirbi tampoko, tur tur karakteristika ta sirbi tampoko, pero den esaki si el a sirbi mi bon. Awo ba logra, awesome, great, pero bo ta sinta awe akinan komo un hypnotherapist, tin un korelashon kon e kos ei a bai? Wèl. Ora ora m'a m'a cura mi mes of cu m'a cuminsa bira mas miho cu hende ta mirami riba calle aki asina so nan sa cu mi ta malo aunke mi no ta parce aley nan ta puntrami bo no ta tin un cambia nier? Bo no ta tin un dialisa? Bo ta dialisa? No no no ki ba haci anto? Ora mi splica nan ki m'a haci tur e mindset cuminsa ta cambia tur e dedicacion tur tur e ora oranan cu mi ta tin cu drumi pa mi por funciona esun oranan cu si mi ta lanta tur e kuminda ku mi ku mi a keda sin kome, tur e konan ku mi a hasi a na masi tur e konan a pidi yuda. Klaro, ba siña dos dia so no sufisiente. Kon largu ba siña, Shanti? Kon largu ba hasi e kos? Años. Si, kuantu aña bo bo kont'é? Te dia djawe mi ta bisa, te dia djawe mi ta bisa, pasobra pa mi no por bai full back, kiba e otro kosnan nan ta afektá mi ainda? Pero ya, mi wende no ta sinti ke ta sinti ora ami no por drumi e nochi pasobra mi preshon ta alto. Mi wende no por sinti pa mi. Los ami ta gewoon sòru pa mi kome i hasi e kosnan ku ta posibel pa mi. Mi mester a gewoon adaptá mi bida na un lifestyle nobo, na un niue. un norma nobo di mi ser. Anto mi a hasi esei. Anto si ni hende no trata keda puntra mi, anto era mi ta bisa, Dios, manda un kos pa mi pa mi por yuda nan di bèrdat. Pasobra niun no ke hasi e trabou. Nan tur ke e píldora mágiko. Fast food. Schakel on off, kla. Sí. Bo kon manera, nan tur ke bai dòkter, dame un pulchi. Sí. Pero no ta bai asina, pasobra a duram años pa mi por a yega kaminda mita. I lo dura años pa mi por dreche. Bo tin ku bo tin ku dediká. Tur kos ku bo ta dediká na dje. Bo ta dediká na bo kabei, na bo uñanan, bo ta dediká na bo kas, tur kos. Komo mi ta dediká na e kos ei? Si ègt bo kere, bo ta dediká na dje. Mi ami ta kere. Ku awor ku mi ta sinta aki nannan, anto mi por funshoná bèst bon. Mi por tin mi klientenan tur dia. Mi ta bai dos Ora cas bay drumi pa mi por soro mi otro clientenan a sininmi ta asi. Con bo a bini na e hypnotherapy? Mi tabata wak e señora cu a inventa e opleiding aki, e sorto di hypnosis aki, tres aña largu prome cu mi a kies pa mi por a haci e opleiding. Anto a ma vòlg'é, ma vòlg'é. Kma in chunu den e tempu ei mas yen di kurso, yen di ku, kua tur kos ku ta tin healing den dje ta pa mi. Pasobra di un manera òf otro mi ser ta tum'é aden. Dus asina el a bai. Pero hipnoterapia m'a sinta, m'a wak, m'a verdip'i mes den dje, anto m'a komprondé e esensia. Ciencia su tras. Pero m'a compronde cu inderdad. Bo sa, bo tin bo, bo, bo blueprint, no bo manera di pensa. Anto ora bo ke algo nobo e ta bisa bo no asi no. Entonces ki ta pasa cada bes ta bots den otro. Anto ki ta buta cu e hipnoterapia ta buta cu e, e mente ta drumi anto bo ta, bo ta neem aan, bo ta, bo ta tuma e sugerencianan nobo. Anto di asina e ta mas fásil pa bo transformá bo mes den algu diferente. E ta yuda bo, ta bai mas fásil, mas lihé. Anto, dicho hecho, e ta yuda. Anto nos komunidat ta para habrí pa e fenómeno nobo aki? Pues mi ta imaginá mi ku tin bia kos nobo ta trese weerstand. Kon abo ta ervare? Wèl, m'a disidí ku no tin zin pa mi ègt hasi muchu propaganda derover pasobra e propaganda no ta yuda pasobra tur hende ta kere ku mi ta Rostelli. Yes. Nos tin e koi den nos kabes. Exacto. Hipnosa, Rusty Rostelli. Aha, exacto. Pero esaki ta completamente otro. Exacto. Es cos di ta di link na otro. Sí. Anto mi no ta haci así, mi no ta interesa den dje tampoco. Anto mi di bo, sa kico? No ta nada, shanti. E cos aki ta bay cana poco a poco pero sigur. Esnan cu bin seca mi, ta bay sinti nan mes asina bon.

Cu awor ki mi tin dos aña caba, anto ma ma haci mas cu shen y cincuenta seshon. Shanti, den The Holistic Perspective, nos a yam'é asina holístico pasobra hopi bia hende no ta realisá ku nos ta un hende, pero nos ta nos ta konsisti di diferente área, bos a nos mente, nos alma, nos kurason, nos kurpa. E terapia di bo. Kua di e áreanan ei bo ta bisa e ta toka? Ok. Mi ta bai splikáu asin aki. E ta bai toka tur. Dikon? Ta sa ke ta e bisa kon si. E ta bai toka tur, mi no e splikáu dikon. Mi ta usa e hipnoterapia pa drumi bo mente. Si. Dus bo mente, pa no splika nan bon, pasobra hende no ta komprendé, nos tin dos mente. Nos tin e mente konsiente, anto e mente supkonsiente ku eigelik bo no ta konsiente di dje, pero e ta stür bo sin ku bo ke. Noventa i sinku por sientu di bo ser ta wòrdu di stür dor di bo supkonsiente. Ok? Awor, bo mente e sun konsiente, te sun ku ta filter. Semper e ta drecha E konan ku bo ta bisa, bo sa, e ta e ta nuansá kosnan, ta p'esei ora bo pasa den un algu traumático despues di tempu, ey, ay, no ta dje traumático, man ni m'a pensa. Bo komprendé? Pasobra bo bo e ta nuans'é re pa bo, hasiel e mas mas zacht, mas mas suave pa bo. Oké? Awor, mi ta usa, e mente ta drumi, anto mi ta bai papia ku bo alma. Mi ta puntra bo alma, Na unda den bo curpa bo a pega? Ke man, bo ta awor aki yamando nos subconscious mind, nos soul. Sí. Oke. Sí, paso ta djaki mi ta papia cu mi. Oke. Esaki ta drumi, oke, paso wak tur hende ta bay tur dia den hipnose, oke. Ora bo pega soño. Prome ku bo pega soño, bo tin ku pasa e stado di hipnose prome ku bo kai den soño. E no ta sinti nada diferente. E ta gewoon manera bo ta pegando soño, pero bo no ta na soño. Bo ta nèt in meimei. Oke? Awor, e mente drumi, mi ta usa bo alma pa papia kuné. Bo alma semper sa tur kos. E ta riba rikòrd binti kuater shete. Oke? Mi ta usa bo alma pa e indika mi na unda bo ta pegá. Si ta na bo kurason, Si ta na bo mente of cu e ta somewhere den bo curpa. E sey mi ta usa, anto despues mi ta bay back ora nos mira na unda ba pega, mi ta bay back na bo alma pa yuda bo laga e cos ey bay, antori pa conecta e dosnan aki hunto. Ok? Pasobra ki ta pasa? Nos bisa cu bo ta haci un cos tur dia mes un cos. Ok? Bo ta krea un hábito di hasié. Bo alma ta bai sinti un banda, bo mente ta bisa, Ami por hasi kosnan ki kaba. Anto ari, e ta neem over. Anto ki ta pasa? Uiteindelijk, bo ta pèrdè bo mes den ta den bo mente konstantemente. Ta ora bo switch off den bo, na bo mente, manera nos bisa na un barbecue, e ofso, e ora bo ta bira leuk. Como ne? E ora y bo ser ta toon su mes. Pues ora y tin un disconnect. Comprende? Anto mester conecta nan. Nos ta biba, ma ami ta bisa, nos ta biba di e kamer ariba. Mucho. Ok? Anto nos ta perde, anto un dia nos ta lanta, ey, mi no a biba. Unda e aña na bay? Asina. Yo ser mi ta husa, mi ta husa, mi ta papia ku bo alma, pasobra e sa. Sí, pasobra nos tin es tur sabiduria di paden, no? Sí, bo mente, bo mente ta, bo mente ta laga bo wak loke ke ke pa bo wak. Pa kon manera? Pero mayoria dje kosnan ku e ke pa bo wak i no ta esnan ku a ègt impaktá bo hasi bo doló. A komprendé? Anto ami ke wak e otro parti. Sí, pa por drecha esei. Esei. pa bo komprondé. I mas bo por komprondé, awor nos ta yega na asept'é. Pasobra whatever ku a pasa, na e momentu ku el a pasa ei, ku e sabiduria ku bo tabata tin, ta normal ku bo a reakshoná asina. Ku bo a traha un regel den bo mes pa kuidá bo di e kos ei. En teorí, ora bo komprondé, bo por asept'é i awor e no tin peso mas riba bo ser. Pasobra awor e tin nos tin kuarenta i piku aña, bai weze van. Anto, kada be ku un kos yega serka na un parti di nos ku por hasi doló, Ya? Un ta nos ta reakshoná? Te mucha den nos ei òf e adolesente den nos ei ta reakshoná? Un ta nos? Ta gewoon el a overdonder bo, zunta bo. Anto nos tin ku upgrade e vershonnan di bo ei puta nan den bo awo. Pasobra nan a kaduká. Sí. Ya. Sí. Awor Shanti, bo a splika, hè, riba nivel personal, ki efekto, impakto e por tin pa un hende den un kompania. Kon hipnoterapia por por por influenshá performance, por ehèmpel, di un di un empresa? Ok, laga nos bisa manera mi a bisa awor ei. Si bo ta bo ta traha na un kompania, anto Bo ta hopi hopi den bo kabes, bo ta deskonekta. Ocho ora di dia bo ta deskonekta. Entonces ei ta letterlijk pasobra e no ta, mi no ta ta kontando e otro oranan ku bo ta pasa pensando riba trabou. Oke? Bo ta pensando for di bo mente so. Bo a komprende? Bo no ta unu. Oke? Entonces e oranan ku a pasa ei. Bo no tabata on. Bo no tabata sendé. Anto pa eingelik, wak, hendenan ku keda muchu pegá den nan mente, uiteindelik ta burnout. Oké? Pasobra nan ke proform. Nan ke ta mas mihó. Nan ke ta kiko, nan ke ta kiko. Oké? Pasobra nan ke mustra mas òf nan. Bo sa, anto e mustramentu mas ei ta bini tambe di un un falta di algu den pasado. Pasobra bo a nase sufisientemente bon. Awor bo ta bai trabou tur dia bai prueba ku bo ta sufisientemente bon. Kaminda bo ta bon kaba. Bo ta bon kaba. Pero whatever tin einanan i den bo tambe, pasobra e ta un. e ta un spin. Ta mostra bo, siña bo ku bo no ta sufisientemente, bo no ta kompletu. Bo ta 85 por siento, bo ta bon. Awor bo ta, awor bo ta move pa es 5 por siento ei. Bo komprende? Bo no ta kontentu. E trabou ta un, un, un chore, un chore bo ta yama, un, un, Un tarea. un tarea, Pisá. sa, un pisá pa bo. Awor ki ta pasa, ora bo yuda bo, bo, bo Empleadonan konektá ku nan mes, sinti nan mes na kas, sinti nan mes mas mihó. E hori bo tin empleadonan mas sano, ta baha e hori e malu ku nan ta, e ziktenan ku nan ta kosa. E ziktenan króniko tambe e hori. Lo comprende? Pasobra nan no ta conecta, nan no por sinti ora nan ta malo, pasobra nan no tin tempo pa sinti nada. Nos mester proform. Sea. Corda cu nos tin cu proform pa nos tene tur e conan cu nan a cria nos cu nos tin cu tene nan na laira. Juist. Comprende? Bo ta corda? Ami ta, ami ta corda ma wor, ma ora nan a cria mi, nan a bisa mi, Shandy, bo ta bon, ora bo tin bon trabou, bo ta gana tantu cen, bo tin e casa, e casa aki, e yuke, e cachou cu tur e conan ei. Entonces, ami ta. bringa pe koe. Pan pa mi pa mi haña e konan no. Oh mayanan no kiu. Kiko awor si. Si. Ata mi ta soda tur dia na trabou ainda. Mi por haña un pas. Unda e pas ta ku nan priminti mi a ntoma kere ku mi ta ñe si mi haña e kona aki. Mi yega nunka. Dios awor mi ta kai di un dip. Ya oke. Shanti semper nos ta sera e interview ku un pregunta. Anto e pregunta ta lo siguiente, Kiko ta un konseho ku bo a haña den bo bida ku a ègt yuda bo, ku bo ke kompartí ku nos pa e yuda nos tambe den nos bida? Pa bota mi pensa, Ritza. Pa bota mi pensa. Mi tin ku ègt pensa un ratu riba un konseho ku nan a duna mi. Mi no ta kere tu konseho ku nan a duna mi, pero mi ta kere tu konseho ku malesa. Bo komprendé? Anto mi ta kere ku esun di mas importante pa mi duna bo ta pa bo lanta for e sueño. Pa bo biba e bida mas konsiente. Ki mi ke mende? Bo sa ku e ta duna tambe? Suf. Tin biba konsiente. Kiko i kamen? Kon i ta zipa e ruit? Kon i ta mustra? Ok? Bon, manera mi ta duna bo un forbelt kon i ta mustra. Bo ta lanta mainta, bo ta skèrba djente, bo ta hasi tur e kos aki. Ta ora no tin pas di djente bo lanta fisur. Ta ba ta riba un automatic pilot, e siba kamen? Ok. Bo kon manera bo ta riba un automatismo kompletu. E habitonan ku bo a splika awor. Eksakto. Bo komprendé? Puntra bo mes sinter di e una mitá, Ke mi ta hasiendo? Ke mi ta sintiendo? Dialogá ku bo mes, Ke mi ta hasiendo? Unda mi ke bai? Pakiko? Pake mi ta sintiendo e kos aki? Tin bia bo ta sinti un, ta drenta den un lugá, bo ta sinti un iritashon. Nos ta kostumbrá, Ah, ok, e shon a iritá mi. Ok. Pero dikon? Pakiko? Si bo por a haña kòntròl riba e mashin ku bo ta biba den dje. lo bo biba felis. Pastori bo ta kompronde lo siguiente, ku bo por kambia niño hende. Kual nos ta master den dje, komo muhé. Muhé hende muhé. Dushi mi gusta bo si ochenta por siento. Bo wòrdu bon, mi ta drecha binti. Mi ta yuda bo drecha binti. Es mas, mi ta hasiel mi life mishon, mishon di bida, pa mi feks bo binti. Nte esei no ta bai. Si nos ta purba, nos ta muri purbando tambe no ta problema. Pero si nos ta konsiente e ta yuda. Nos ta laga lo. Si. Shanti masha masha danki. M'a keda ku gana di mas. Pero wak manera mi ta bisa hende semper m'a keda ku gana di mas pero bo tin e oportunidat di trabou sita. Tur bo tin dos ora ku Shanti. Anto dos ora ku Shanti papiando over di abo, anto ami por bisa di eksperiencia ku si tin un hende den mi trayektoria di bida ku a kambia mi bida riba un manera positivo, ta Shanti. Entonces Shanti mi kere yama bo hopi danki, danki pa skucha e yamada, no. Ami ta kere kada un di nos tin un propósito den nos bida, pero no ta tur hende ta skucha. Danki pa skucha bo yamada, pasobra dor ku abo a skucha bo ta di balor agregá pa kada un di nos. nos bida. Sí, wao bo a bisa hopi bunita Yitz, en berdad e propósito anto cu bo ta duna bek, yuda otro hende, es powerful. Mi no a mir'é tanto asina, mi a mir'é mas pa mi mes, pero haciendo pa mi mes, bo ta duna pa otro. Yes. Danki pa bosnan atencion, bosnan tempu, tempu ta e cos di mas balioso cu nos tin, anto look out pa nos next episodio di The Holistic Perspective. Bo sa Rineira? Kada interview ta laga mi Eigenlijk lokual mi tin awoki ta un sintimentu. Anto e sintimentu aki pa bisa bo onestamente mi tine semper ora mi kaba di interkambia ku Shanti. E ta laga mi sinti ku tur kos ta posibel. Anto no tin nada mas dushi pa tin hendenan den bo bida rònt di bo ku si bo sa van, I si mi papia un ratu ku e hende aki, tur mi power ku mi tin, ku tin bia mi ta lubidá ku mi tin, e ta kòrda mi pasakié. Anto e ku e ta hopi importante pa bo tin den bo bida, pasobra tin bia bèrdat bo ta kai, tin bia bo ta sinti bo un tiki un víktima. pero pa bo tin e, pa bo sa ku nan ta eksistí. Anto, bo sa, Shanti pa mi mi konos'é largu, e ta pa mi mas ku un terape, un amiga, un, bo sa. Pero mi ta haña great ku, bo sa, antes e tabata mi amiga, pero awo ke mi por kompartié ku bosnan tur. Awo ke bosnan tur por tin Shanti. Anto e koi ta laga mi, bo sa, banda di e lokual e ta laga ami sinti kada bes ku e ta yuda mi lanta para bèk pa ami tambe por hasi mi trabou. Mi ta haña hopi great pa bisa ku ey, bos nan tambe tine. Pasobra hopi biaha nan ta por ritz a kompra, mi no sa unda mi komensá, mi no sa ki p'esei no stay. Anto e lokual a impaktá mi tambe, ku el a bisa ta e konseho ku el a haña di lanta for di soño. Lanta for di soño, wake up! Nos ta biba drumí, nos ta biba. riba un automatic pilot nos ta biba kon nos a wòrdu formal, lantá, eduká, bo mester ta tal, tal, tal, tal, i mayoria di nos ta dood ongèlùkig den e malchi ku nos mayornan ku goeie bedulin, nos skolnan ku goeie bedulin a duna nos, pero hopi di nos awendia ta pèrdì. nos ta infelis, pero pa por handle e infelisidat aki, nos ta drenta e automatic pilot pa nos no sinti, pa nos no para ketu anto di realmente manera e ta bisa puntra kiko mi ta sintiendo, kiko mi ke. Ora ki mi ta kòrda, Isa, den un di bo mes su workshopsnan, Bo a hasi mi e pregunta entonces si pa ami tabata un wake up call los relata na lanta for e soño Rineira ken bo ta? bo sa e pregunta ei ta un pregunta asina poderoso pasobra berdad bo ta biba bo bida he cuarenta y pico aña sin para ketu na e powerful question ei anto ta momentonan ku asina ku bo ta puntra bo mes berdad kiko bo ta sinti dikon mi ta sinti a ken mi ta unda mi ke bai? Sí. Momentonan ku bo ta lanta fris soño. Yes. Mi ta hende sin bo a yuda nan un tiki ke koe. Ban organisa, ban organisa diners. Ban hasi un diner ku powerful questions. Pa nos yuda nan lanta for di soño. Sí, sí, sí. Pa ami henter e session tabata ta hopi interesante ku shanti. Loke a toka ami ta su determinashon kon el a. Disidí pa su mes ku tur e kosnan ku dòkternan ta bise'e, diagnostike'e ku e ta, e no ta. E mes ta bepal, so ta nos mes ta disidí ken nos ta. Anto mi ta kere ku ta asina ei bo ta tap into the power of love, anto laga e energy negativo un banda pa bo por sigui atrahe kosnan bon den bo bida. Ku bo ta disidí ku si, bo ta un víktima pero bo no ta keda ku e victim mindset. Anto. Bo sa kon? Bo ta, bo ta, bo ta, bo ta, bo ta saka lering for di lokualnan bo ta pasa den. Sana bo mes, sea riba bo mes òf ku yudansa di otro anto yuda otro hendenan. Mi ta kere asina ei bo ta, bo ta, eigelik bo ta kambia di ta un victim i bira un victor. Juist. Ora ta bira mas. Ora ta un desishon e ta. Ta un desishon e ta. Gon ta determiná ku ami ta disidí. ku bo palabranan ta palabra, nan no ta determiná ken ami ta, pasobra esun ku ta determiná ken mi ta ta ami. Anto ami, por ehèmpel, den mi fe Rineira, bo tambe nos ta bai mesun iglesia, ei, e ta skibí tòg? Hesus a bisa, ei, mi ta bai, pero e poder ku ami tin i e kosnan ku mi a hasi, bo ta bai hasi mas grandi. Anto esei ta lokual Shanti a hasi, el a tap into lokual el a bisa, el a laga den nos ora el a bai i hopi di nos ta bisa ku nos tin fe ku tur e kone pero mi ta mir'e den nos bida fe ta e kos ei. Des esei ta nos take away, mi no sa kiko e ta di bosnan lag'e la den comments pasá pa nos tambe wak ei uno mi tin ku rewind back ato wak por ta e kos ku abo a wak ku ami a falta.